Lëtzebuerger Film an der Course fir en Oscar, Mir treffen de Realisateur an d'Haaptactrice vum Kuerzfilm The Red Suitcase zu Hollywood. Éischte Feedback vum Public, Um Lux Filmfest ass fir munche Realisateur de grousse Moment vun der Première. Ech sinn immens opgereegt! Den Drock ass do! Déiwen am Bësch am Norde vum Land gouf eng grouss Quantitéit vu jonken Eechen a Biche bewosst oder onbewosst geklaut. Prinzipiell däerf een natierlech net, däerf een net iergendwou iergendeppes mathuelen.
Dat also eise Programm haut um néngte Mäerz an domat schéine gudden Owend am Magasinn um Donneschdeg. Den 12 Mäerz ass et nees esouwäit, dann heescht et nees And the Oscar goes to. Majo, villäicht op Lëtzebuerg, well ënnert den Nominéierten ass de Court-métrage The Red Suitcase. Deen ass komplett um Findel bannent nëmme 6 Deeg gedréit ginn, dat ënnert der Realisatioun vum Siro Snejvad. E Film, dee wuel 2021 gedréit gouf, ma leider net un Aktualitéit verluer huet. A wie weess, vläicht eben och de prestigiége Präis mat heem kritt. Spannend Deeg also fir déi ganz Ekipp vum Film, déi elo natierlech schonn zu Hollywood ass. Alles steet do am Zeeche vun den Academy Awards a méi gesitt der do am Reportage. D'Preparatioune lafen op Héichtouren, de rouden Teppech ass scho verluecht, och wann en dës Joer net rout ass. All d'Oscare si poléiert. Esou dass der 95. Editioun vun den Academy Awards of Motion Picture näischt méi am Wee steet. Nominéiert ass och de Lëtzebuerger Kuerzfilm Valise Rouge vum Cyrus Neshvad, e Film deen och vun der Ënnerdréckung vun de Fraen am Iran schwätzt. 2019
huet meng Mamm mer erzielt, dass am Iran d'Fraen verfollegt ginn oder. verschwannen, esoubal se eppes géint de Regime soen an esou weider. An do hunn ech e puer Deeg driwwer missen nodenken, well fir mech war dat ongleeflech, datt dat geschitt an datt néierens dovu geschwat gëtt. An dann hunn ech op eemol ugefaangen ze soen, ech muss eppes maachen a komm mer maachen e Kuerzfilm driwwer. An ech hunn einfach un en iranescht Meedche geduecht mat engem Hejab, dat an engem Fluchhafen ass. An vun do un ass d'Geschicht ugaang, well ech wollt eppes soen, well an der ganzer Welt net dovu geschwat ginn ass. D'Haaptactrice, gebierteg vun der Île de la Réunion, ass am Alter vun 19 Joer ausgewandert. Eng Parallel, déi si mat hirer Roll am Film dem Ariane deelt. La valise rouge zielt d'Geschicht vun enger 16 Joer jonker Iranerin, déi op Lëtzebuerg exiléiert, mat just enger rouder Wallis derbäi.

Dat och bedéngt duerch dem Realisateur seng iranesch Wuerzelen. Wéi de Visibilitéit vum Film an d'Lut gaangen ass, ass bëssen op aner Plaze gaangen an ech krut Hass, Emailen, Hass, Social Medias iwwer Iraner, dass de Anti-Iraner bass an esou weider. An dat huet mer schonn ee Moment Angst gemaach, well ech sinn och an der iranescher Télé komm, déi a Los Angeles ass. An jo, also jo, ech hat, ech hat bëssen Angscht, datt mer kéint eppes geschéien. Ech hu souguer de Konsul ugeruff zu Washington. An si hu mer gesot, normalerweis misst awer näischt geschéien. D'Konkurrenz ass net grad kleng, fir net ze soen Disney. Mir sinn Nummer zwee. Et gëtt net manner a méi ze soen, wann een d'Predictiounen kuckt, wann een d'Reviewe gesäit. Mir sinn Nummer zwee an den éischte Film ass Le Pupille vum Disney. Dat steet allerdéngs eréischt da fest, wann d'Enveloppe opgemat gëtt an et heescht. And the Oscar goes to. Ma fir sécher ze goen, huet een awer och emol gekuckt, wat déi aner esou gemaach hunn.
A mir sinn da déi fënnef Filmer kucke gaangen. A wéi et da eriwwer war, hunn d'Leit da geschwat. Ech sinn net direkt erausgaangen. Ech hu gekuckt, wat se soen. Jidderee war am gaangen ze soen, Oh, de Red Suitcase, oder? An op eemol, wierklech, da ech sto war, hunn ech gesot, Ech hunn e gemaach. An op eemol huet de ganze Publikum huet ugefaangen ze klappen. D'Leit si bei mech komm. Jidderee wollt mäin Email. Jidderee wollt wëssen, wéi vill mam ech. An an deem Moment hat ech meng kleng Moment de gloire, ka mer soen.
De grousse Moment de gloire kënnt da villäicht an der Nuecht vun e Sonnden op e Méinden um zwou Auer eiser Zäit. Mee egal wéi et um Enn ausgeet, et huet een e Plang. Oui bah le 12 le 12 mars ça va être une grande fête parce qu'on a prévu de gagner l'Oscar nous alors il va falloir qu'on boive des coups là hein peut être hein on on fait comme ça.
Et moi j'ai prévu de chanter avec Rihanna.
Mir bleiwen bei de Court-métragen, wiesselen awer de Festival, wëll hei zu Lëtzebuerg, do leeft jo de Luxembourg City Film Festival zanter dem Weekend an do gëtt all Joer een Owend organiséiert, wou Lëtzebuerger Realisateuren d'Chance kréien, hir Kuerzfilmer ze weisen. Hei sinn ënner anerem dann och vill jonk an oft opstriewend Filmemaacher derbäi. A fir dës Editioun koumen esou vill Demanden eran, datt et direkt zwee Kuerzfilmowenter am Kinepolis gouf. D'Patricia Baum huet eng Realisatrice an e Realisateur bei hire Première begleet. 19 Kuerzfilmer si fir déi dräizéngten Editioun vum Luxfilmfest zréckbehale ginn. Fir d'Realisateuren ass et eng gutt Plattform hir Filmer eng éischte Kéier ze weisen a Geschichten a kuerzer Form ze erzielen. Eng Geschichtenerzielerin ass d'Gintare Parolite. Déi lëtzebuergesch-litauesch Realisatrice, Schauspillerin a Schrëftstellerin schafft deemno op an hannert der Theaterbün, wéi virun an hannert der Filmkamera. An domat bréngt d'Gintare eng ganz Panoplie un Ingredienten mat, fir e Kuerzfilm ze realiséieren.
Wollt schon emmer Geschichten erzielen, dofir fir mech ass iergendwéi och net esou en, also fir mech perséinlech kee sou groussen Ënnerscheed tëschent Schauspillerei oder Bicher schreiwen, Theater schreiwen oder oder Filmer schreiwen. Wann ech eng Idee kréien fir eng Geschicht, stellen ech mer och emmer d'Fro, ass dat e Buch oder ass dat méi en Theaterstéck, ass dat e Kuerzfilm oder e Laangspill, e Laangspillfilm oder eng Serie an, Ech mengen ech sinn einfach mat deer Loscht iergendwéi op d'Welt komm. Op der éischter Kuerzfilmsoirée huet d'Gintare Parolite hire Film Date Night gewisen. Am Film geet et ëm eng Fra an e Mann mëttlerem Alters, déi sech op en éischte Rendez-vous treffen. D'Chemie tëschent deenen zwee stëmmt an d'Kommunikatioun ass onbeschwéiert an éierlech. Ech mengen all meng Projete ginn et drëms, wéi wichteg et ass éierlech ze sinn a wéi schwéier dat ass, mee wéi dat een ëmmer belount a wéi een ëmmer belount gëtt vum Liewen a vum Universum, wann een einfach Mut huet, och wann dat wéi deet an och wann dat schwéier ass. A just zwee Deeg huet d'Gintare dës Skript geschriwwen an am Ganze goufen et véier Dréideeg fir de Kuerzfilm. Testfilm, e Film deen sech an engem Restaurant ofspillt. Also éischten Date an engem Restaurant ass schonn eppes wat Leit normalerweis net maachen, well du kanns dech net ganz einfach aus der Situatioun rauszéien, du muss iech déi puer Stonnen dann aushalen oder fortlafen. An ech hu mer geduecht, ok, dat wär awer schéi wann déi zwee Leit esou un Léift gleewen a sou och couragéis sinn fir ze soen, mir hunn eis schonn eng Zäitche geschriwwen. Mir freeën eis, eis lo wierklech kennenzeléieren a komm mir loossen eis Zäit a komm mir si couragéis. Um Owend vun de Kuerzfilmer komme vill Leit aus der Filmzeen zesummen, déi virun an hannert der Kamera schaffen. Ech wollt Iech de Kian virstellen, deen op mengem Film geschafft huet, en éischte Regieassistent wor an deen e formidabele Mënsch an och Regisseur ass, deen och säi Film am Festival weist.
De Kian Agajani ass nach net esou laang derbäi, ma huet awer schonn op ville Produktiounen als Regieassistent oder Produktiounsmanager geschafft. Um Luxfilmfest weist hie säin zweete Kuerzfilm mam Titel Arman an Elisa. Do hunn ech de grousse Pleséier gehat, mat immens talentéierte Leit ze schaffen, mat jonke Leit. Eis Ekipp war immens, immens jonk an et war. Um Set ze schaffe mécht mir sou immens frou, souwuel mat de Schauspiller wéi och mat allen Techniker. An dat ass eppes, wou ech opbléien, mengen ech. An et ass ëmsou méi schéin, datt ech elo um Lëtzebuerger Filmfest, datt de Film selektionéiert gouf. Am Film Arman an Elisa geet et och ëm d'Kommunikatioun, an dësem Fall zwee Kanner, déi net déi selwecht Sprooch schwätzen an awer e Wee fanne fir mateneen ze kommunizéieren. Schon sou saat. An der Geschicht geet et ëm den iranesche Jong Arman, deen op Lëtzebuerg kënnt an hei ageschoult gëtt. Seng eenzeg Bezuchspersoun an der Schoul ass d'Elisa, dat hei vun der Vicky Krieps hirer Duechter gespillt gëtt. E bëssen dramatesch, oder? Arman an Elisa, zwee Kanner ouni d'Sprooch gemeinsam ze hunn. versti sech onendlech, mee déi Erwuessener hannendrun, sief et Proffen, sief et Elteren, sief et Kanter, déi hunn zwar villäicht eng Sprooch gemeinsam, mee iergendeppes stëmmt do net an der Kommunikatioun oder an der Empathie, mengen ech. De Kian Agajani huet iranesch Originnen an ass hei zu Lëtzebuerg opgewuess. D'Geschicht vum Arman ass net autobiographesch an awer ginn et. Parallellen. Dat steet jo dann quasi fir kulturellen Echange, dat steet fir Integratioun, dat steet fir géisensätegt Verständnis an Deelen. Dat heescht, dat war op jiddefalls aus menger Kandheet, aner Saachen och, déi desagreabel Saachen, wou den Arman och entdeckt, wéi zum Beispill komesch Blécker vun den Erwuessenen oder vun den Elteren. Hei ass eisen Arman, dat ass de Cheyenne Arendt.
Den eegene Film fir déi éischte Kéier um groussen Ecran ze gesinn, suergt dann och fir grouss Opreegung bei de Realisateuren. De Sall fëllt sech effektiv sou lues. Ech mengen, et gëtt zimlech voll. Dat war ee Moment, hey, dat war ee Moment bal ausverkaaft, mengen ech. Dat heescht, dat gëtt e immens volle Sall. Also den Drock ass do.
Ech sinn mega opgereegt. Ech mengen ech muss net méi op d'Toilette goen oder ech probéieren net méi op d'Toilette ze goen an ech sinn mega frou.
My heart belongs to the silver screen, it belongs to telling stories, to making stories with other people, I'm sure so many of you in this room share that love. This film is

Ja, no enger kuerzer Paus komme mir bei eng kuriéis Geschicht, wou Beem geklaut goufen. Bis direkt.
Aussergewéinlech Konditiounen op Miwwel bei Mayeux? Entdeckt Är Liblingskollektiounen zum beschte Präis! Mayeux zu Baaschtnech, just ee Kilometer vum Shoppingzenter Pommerlach ewech.
Sou, an hei hu mer de Salon. Woohh! E super Canapé! Wéi gutt sëtzen ech hei! Ah jo, gutt, gutt. Mee Dir hutt natierlech och. Virun engem gudde Film, beim Apéro mat de Kolleegen. Mee Monsieur, ech weess jo net, ob de Canapé wäert bleiwen. An nach fir eng kleng Mëttegrascht ass e perfekt. Solle mer d'Visitt weidermaache vum Appartement? Ah jo, jo, maacht roueg weider, ech kommen no. Dir wäert de Confort vun Deckerlein genéissen. Deckerlein, Alles fir ze sëtzen, alles fir ze leien, säit 70 Joer.
Ganz uewen op den rtl Antenne vu Jonglënster an den ustrengende Wee dohin. Oh la la, et war jo séiss! Virun 90 Joer gouf vun hei déi éischt Sendung vu Radio Luxembourg ausgestraalt. Voici nos dernières informations mondiales et la revue de la presse internationale. Wéi e Radio vu Lëtzebuerg grouss Deeler vun Europa eruewert huet. Geschicht an Technik vu Radio Lëtzebuerg, PISA, de Wëssensmagasinn, dëse Sonndeg ëm 7 hei op rtl.
PISA, de Wëssensmagasinn, preparéiert an Zesummenaarbecht mam Fonds National de la Recherche.
Vill Leit gi jo gär mol an de Bësch trëppelen, ma fir datt et do och ëmmer schéi gréng bleift, këmmere sech de Fierschter an d'Bamschoulen ëm de Bestand a planzen och Beem no. Dat allerdéngs ass, wéi et schéngt, keng sou einfach Saach wéi am Fall am Bësch op der National 12 bei Wolz, wou déi jonk Beemecher, déi nieft dem Bësch louchen, prett fir ageplanzt ze ginn, op eemol verschwonn waren. Eng kuriéis Geschicht, Philippe Sondlinger.
Déi meescht ginn an de Bësch fir ofzeschalten, wat dem Geescht an der Séil gutt deet. An dann liest ee bemol esou eppes. D'Police freet no Zeien, jonk Beem geklaut. Tëscht dem zéngten an dem fofzéngte Februar goufe laanscht d'National 12 tëschent Bitscht a Wolz grouss Quantitéiten u Bichen an Eechen aus engem Bësch geklaut. Dës Beemercher ware prett fir geplanzt. ze ginn. Do hat wuel een Onbekannten eng aner Iddi domadder an huet se matgeholl. Ouni elo heidriwwer ze diskutéieren, beäntwert de gesonde Mënscheverstand engem dës Fro, ob een dat dierf oder net. Mir froen awer nach eng Kéier beim Affekot José Lopes Gonçalves no. Prinzipiell däerf een dat natierlech net. Däerf en net iergendwou iergendeppes mathuelen? Reng theoretesch kënnt een enk eng Planz begéinen, déi kengem gehéiert. Dat ass eng reng theoretesch Geschicht, mee ech giff bal mengen, datt all Zentimeter carré Buedem hei zu Lëtzebuerg kartographéiert ass an, laut Kadaster, iergendengem gehéiert. Dat heescht, meng Äntwert wier nee, et gehéiert ëmmer iergendengem.
A genee esou ass et. Mee wéi oft ginn Beem iwwerhaapt hei zu Lëtzebuerg nogeplanzt? A wie këmmert sech hei rëms? Hei zu Lëtzebuerg ass et eng Pépinière zu Fluessweiler, déi sech ëm d'Logistik vun de Beem an eise Bëscher am Grand-Duché këmmert. D'Martine Neuberg ass responsabel, datt eis Beem net verschwannen. Dat hei ass eng Pépinière domaniale, dat heescht, dat ass eng Pépinière vum Staat. A mir produzéieren haaptsächlech Planze fir d'Forêts soumises, dat heescht fir de Staatsbësch, de Gemengebësch, d'Etablissements publics an och d'Kierchefabricken.
Wann eng Gemeng da awer bestellt, schwätze mer do vu grousse Quantitéiten. Net esou wéi de Privatmann, deen eng Eech a sengem Gaart wëllt hunn, mee vun Dausenden. Fir eis e Bild ze maachen, loosse mer eis der e puer dohinner leeën. Dëst sinn der just 300, sechs Botten am Fall vu Wolz. Woren et der vill méi? Mat deenen Informatiounen, déi mir do hunn, also do gesäit et esou aus, wéi wann do effektiv 100, iwwer 100 där Setzlingen do opgestapelt iergendwou deposéiert gi wären en vue dovun, datt se éierens solle gesat ginn, geplanzt ginn an deem Bësch. Bon, ween, wësse mer jo net. Mir wësse jo net, ween dat dohinner entreposéiert huet. Dann hänkt et dovun of, ass do ee, iergend een huet en do missen iergend, iwwert iergend eppes klammen, iergend eng Dier opmaachen fir eran. Mee esouguer wann deem net esou wär, ass et ëmmer ganz einfach en Déifstâl. Do sti bis zu 5 Joer Prisong drop, Minimum ee Mount, 251 Euro Geldstrof, déi kann bis 5.000 Euro Geldstrof, dat heescht, Dann ass en ëmmer am Kader vun engem einfachen Déifstahll, wat och da esou ka bestrooft ginn. Et stellt ee sech jo och keng Froen, wann een ee begéint oder laanscht ee fiert, deen eppes a seng Remorque, säin Auto oder seng Camionnette luet. Dofir sicht d'Police jo och nach no Zeien. Gewosst ass awer och, dass de Stock an der Bamschoul limitéiert ass. Den Thierry Didenhoven kennt d'Zuelen An e Bam brauch minimum zwee Joer, ier e kann weider geplanzt ginn. Mir produzéieren hei an der Staatsbamschoul iwwer den Daum 300.000 Planzen d'Joer, déi mer op Stock hunn, woubäi esou ëm 100.000 Stéck all Joers an d'Vente ginn, déi dann déi richteg Gréisst hunn oder déi dann déi richteg Aarte sinn, wou d'Fierscher nach froen. An dat geet dann haaptsächlech eraus, wéi d'Madame Neuberg virdru gesot huet, un d'Gemengen, un d'Fierschteren, fir an de Bësch ze planzen. A mir produzéieren hei och wierklech nëmme just. Forstpflanzen, dat heescht alles wat Gehex ass a wat Beem sinn, déi herno erëm eraus an d'Natur kommen. Also mir maachen näischt fir de Virgäertchen, mir maachen alles fir an de Bësch.
Tëscht Bitscht a Wolz huet et sech wuel fir deen Onbekannte gelount. An de leschte Joren ass och de Präis net nëmme vun den Eechen a Bichen drastesch an d'Luucht gaangen. D'Präisser hunn sech verduebelt, well natierlech all déi aner Saachen och an d'Lut gaang sinn. D'Main d'oeuvre ass an d'Lut gaang, de Som ass an d'Lut gaang, woubäi een awer muss soen, dass mär d'lescht Joer, zum Beispill 2022, 3,8 Tonne Som selwer gesammelt hunn. Dat heescht, mir hunn eis eege Sombestänn hei zu Lëtzebuerg, mir hunn eis eege Somgäert hei zu Lëtzebuerg, fir déi Genetik och ze halen, a mär huele ganz vill do eraus, wat mer dann hei ausséien. An déi Aarten, déi mer dann net hei aus deene Bestänn hunn, Do kafe mär de Som aus dem Ausland bäi, sief dat Belsch, Frankräich oder Däitschland, an dee séine mer mat an hei aus.
Am Fall vun der Nationale war et wuel eng geplangten Aktioun. Hei luchen e puer dausend Beemercher, also vill Botten. Een huet dat wuel gesinn an huet sech dunn organiséiert. Vum Gefill hier, wann ech dat doten der esou soen, hei ware jo, hei huet iergendeen jo awer wëlles, eppes mat deene Beem ze maachen, soss hëls de se net mat. Dat heescht hei, wee deen, deen se hei matgeholl huet, dee weess ganz bestëmmt, datt et eng Strofdot ass. Deen huet se net en passant matgeholl. Dat ass net den, ech gi laanscht den, de Bësch spadséieren an ech gesinn do e schéine Stack an ech soe mer, Oh, wann ech deen hei propper eraushuelen, da kann ech en, da kann ech e bei mir an de Gaart setzen, dat do gehéiert jo vläit kengem oder et ass dem Staat säin oder interesséiert sech keen. Dat, mir sinn hei awer net an deem dote Fall. Hei huet awer ee sech Gedanke gemaach, wat e mat deene Setzlingen alleguerte mécht. An dat ass jo kaum fir an engem säi Gaart, well déi mannste Leit hunn Gäert, wou se kënnen 120 Beem setzen op ee Koup. Scho guer net e puer Dausend, ausser et wëllt ee sech säin eegene Bësch doheem uleeën. Den Ament leeft d'Enquête nach an all Zeien ass nach ëmmer wëllkomm.
Dat war et fir dës Woch am Magasinn. Muer ass et hei um Live! Planet People dat mam Dan Spogen, wou hien am Virfeld vun den Oscars nach eemol mam Cyrus Neshvad iwwert d'Nominatioun vum Red Suitcase schwätzt. Donieft de Make-up Artist Luca de Michele, dee war op der Fashion Week zu New York a Paräis, an den Nico Thielen, Dee gëtt eis en Abléck an déi lescht Preparatioune vum 21. Wiener Bal e Samschden am Cercle Cité. Elo direkt iwwerhëlt hei mol d'Raphaëlle Dickes mam Journal. Iech nach e schéine Rescht vum Owend gewënscht a bis geschwënn. Äddi.

Dat hier sen zum Beispill Figuren déi ech selwer gemacht hab. Dat waren vorher Marvel Legends Figuren und ech hab se in DC Legends Figuren umgewandelt. Bösewichte und Helden. Als ich noch ein kleiner Junge war, hab ich net sou gut auf meine Figuren und meine Sachen aufgepasst. Ich hab mit meinen Autos immer Schrottpresse gespielt, mit sou Steinen auf Stein. Und irgendwann hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn du auf deine Sachen net aufpasst, kaufe ich der keine mehr. Dann musst du dir die selber kaufen von deinem Taschengeld. Und seit ich dat sou selber machen musste, hab ich. Eng ganz andere Wertschätzung für meine Sachen gekriegt und dat hat sich dann in dat hier verwandelt im Laufe der Jahre. Ich heiss Benjamin Fay und ich sammel Actionfiguren von DC, Marvel und verschiedenen anderen Franchisen die ich gern hab.

Well d'Hausrenovéiere schonn deier genuch ass, kritt Dir bis zu 100 Euro Reduktiounen op Äert Buedzëmmer bei all Tranche vun 1.000 Euro geschenkt. X2O, vill méi fir Äert Buedzëmmer!

Sidd Dir selwer, mir maachen Moud! Entdeckt déi nei Fréierskollektioun C&A.
Vu véier Spëtzekandidate sinn der zwou Fraen. Lëtzebuerg muss der Land fir Gläichberechtegung. Nach dominéieren d'Männer Decisiounsposten a Politik a Wirtschaft, si Frae méi dacks an Deelzäit an elengerzéiend, méi Affer vu Gewalt am Stot an Haass am Internet. Wat sinn d'Fuerderungen haut? Wat mécht de moderne Feminismus aus? Wéi hu sech Stellewäert a Bild vun der Fra geännert? Am Kloertext diskutéiere véier Frae vu Mëtt 20 bis Mëtt 80, direkt elo nom Journal.